און פון היינט אן הייב דאנקען דעם אייבערשטן, און זע זיך צו דרייען מיט וואוילע בחורים. פארוואס? ווייל דו האסט אויך ווערן אזוי. ס'קען זיין א וואוילע איידעלע בחור הייבט זיך אן דרייען מיט צוויי דריי בחורים זענען ווייניגער ווי אים, ער רעדט שוין אויך, איך וויל עס נישט זאגן, מען דרייט זיך מיט מענטשן, מען ווערט געוואר ווערטער, א אינגערמאן פארציילט מיר ער ארבעט אין א אפיס, זיצן דארט צוויי חסידישע אינגעלייט, רעדן ניבול פה, דער אינגערמאן פרעגט מען צו ער זאל אויפגעבן זיין דזשאב, פארפרעגן אים וואס גייט פאר, זאגט ער ווייל א אינגערמאן האט דארט געארבעט מיט אים שוין צוויי יאר, קיינמאל נישט גערעדט שמוציג, עפעס א פרישע אינגערמאן איז אריינגעקומען און ער רעדט שמוציג, און דער אנדערע אינגערמאן רעדט אויך מיט, זאגט ער איך האב מורא אז מארגן גיי איך אויך רעדן, זאג איך אים איך ווייס נישט, איך ווייס נישט וואס צו זאגן, א מענטש ווערט איבערגענומען פון די מענטשן פון ארום זיי, פארקערט דארפסט מאכן אזא קידוש השם אז די מענטשן ארום דיר זאלן מורא האבן פון דיר, זאלן וויסן דו ביסט א הייליגע מענטש, א פשוטע הייליגע מענטש. כ'האב דא א אינגערמאן ער זאגט מיר די גוים פרעגן אים וואס איז מיט די כ'האב געמיינט אלע אידן רעדן נישט שמוציג כ'האב געמיינט אלע אידן רעדן נישט שמוציג עפעס ער גייט עפעס איבער מאכן ביי איינעם און יענער הייבט אן רעדן ער טרעפט ספאנישע גוים הייבט אן רעדן ער וויל פעימענט זיי וואס גייט פאר נאר די רעדסט נישט שמוציג וואס איז א חילול השם מאכט א איד דו ארבעטסט מיט מיט מיט גוים העניך? זע אז יעדער גוי וואס קומט אין בארירונג מיט דיר זאל וויסן דאס איז עפעס א ספעשל מענטש. אלעס איז נארמאל דא אבער ביז שעלטן און ביז טשעפענען און ביז שמוץ דאס איז א פארקערט דער גוי פאלט פאר דיינע פיס דער גוי פאלט פאר דיינע פיס ווייסט א גוי אדער אדער, דו זיצט מיט א גוי אויף א טראק, יא, דער באלעבאס האט דיך געדינגען דו זאלסט דרייוון, און דער גוי דארף לאדענען, דער גוי דארף דארף אראפ אראפשלעפן באקסעס ארויפשלעפן באקסעס, דא גוים וואס צוביסלעך, קענסט הערן פון מענטשן וואס מענטשן זאגט, צוביסלעך מאכט ער דעם איד אויך ארבעטן, און צוביסלעך זיצט ער שוין אויפן טראק, און דער איד קען גארנישט טון, אזוי איז עס, נו, וואס קומט עס? פון וואס קומט עס? זיצט אויף א קליינעם טראק, כ'ווייס די קליינע שטיבעלע אין פארנט.

האבן זיי דערעך הערט פון אים ביסט א האולי מען ביסט א ערליכע מענטש זיי זאלן אים פאלגן אויב נישט וועסטו שוין זען די זאלסט ווערן א עבד לעבד די וועסט דארפן ארבעטן פאר אים דארפסט זייער אכטונג געבן נישט צו רעדן שמוציג און הלוואי הלוואי אז איך קען דאס פועל'ן ווייל וועסט אריינקוקן אין די גמרא מסכת שבת וועסטו זען וואס די גמרא זאגט דארט האט מיר פארציילט א בחור וויאזוי האט ער געהייסן דער בחור וואס פלעגט פארברענגען מיט אונז אין קענטין מוישי פון אגודה קעמפ, קעמפ אגודה, דאס איז געווען צוויי בחורים יעדע נאכט זענען געקומען עסן דארט, האט ער מיר פארציילט, זאגט ער מיר ער האט געהאט א יונגל אין זיין באנק, ס'איז געווען א האלבע זומער, און ער האט גערעדט זייער שמוציג, האט ער אים גענומען א מסכת שבת, און געבעטן דעם יונגל צו קענען, דער יונגל האט נישט געוואוסט וואס ער גייט פארלערנען, הער איך פאר דעם שטיקל, און דער יונגל האט פארגעלערנט דעם שטיקל, איך מיין זייער א קלוגע אופן, א מענטש פארשעמט נישט א צווייטן, זייער איידל, מיין דער יונגל איז נישט קיין יונגל, א בחור פערצן פופצן יאר, ער ליינט אין פאר. די גמרא זאגט אין מסכת שבת ווער ס'רעדט ניבול פה מאכט זיך הייס די גיהנום, און מענטשן שטארבן, און עס איז דא אסאך יתומים אין כלל ישראל, עס איז דא אסאך אלמנות וואס וויינען. דער יונגל זאגט אים, דו ביסט פיניש, דו האסט געמאכט די זאך אויף מיר, שכוח, איך וועל שוין אין מיין לעבן נישט רעדן קיין ניבול פה. איך הער שוין נישט רעדן אין די פ. וואס? דו קענסט נאך אלץ רעדן? כ'האב דיך עפעס צוגענומען פון דיר? שטייט ווען משיח וועט קומען גייען אלע חיות קומען צום שלאנג און מען גייט אים פרעגן, זאג מיר דו שלאנג ווער דו ביסט? וואס? מ'וויל איינעם זאגן ער איז א שלאנג, האסט אמאל געהערט א אויסדרוק? וואס איז ער? א שלאנג? וואס זאגסטו ער איז א עלעפאנט? א עלעפאנט זאגט מען ווען איינער איז גרויס, זאגט מען ער איז גרויס ווי א עלעפאנט. וואס איז די זאך פון א שלאנג? וואס איז עפעס א שלאנג ערגער ווי א צווייטע חיה? וואס איז א שלאנג? אלע חיות גייען קומען פרעגן די שלאנג, זאג מיר, די שלאנג וואס דו ביסט, מילא א וואלף הרג'ט א מענטש לוי מיר פארוואס? ווייסט נישט פארוואס א וואלף הרג'ט א מענטש? ווייל ער איז הונגעריג. און ער עסט אים אויף. א זאטע וואלף בייסט נישט קיין מענטש, נישט דא אזא זאך. מילא א בער פארציקט א צווייטן חיה פארוואס מושי? ער איז הונגעריג. א בער, א זאטע בער, קענסט טאנצן מיט אים. א זאטע בער טשעפעט נישט. נאכאמאל, כ'רעד נישט ווען דו טשעפעסט אים, סתם דו וואקסט. א זאטע בער טשעפעט נישט. א הונגעריגע בער כאפט א ציג, א וואלף כאפט א ציג און עסט אים אויף. מילא א לייב האט פארציקט א צווייטע חי', ער איז הונגעריג, אבער די שלאנג וואס דו ביסט, דו פילסט טעם אין זאמד, פילסטו אלע זאמד זענען אייניג ביי דיר, געסט א בייס א מענטש, און גאסט גארנישט פון דעם, ביסט דאך סתם א שלאנג, וואס ווילסטו פון יענעם, יענער האט דיך עפעס געטון? וועט ער ענטפערן די שלאנג, צו מיר קומט עטץ? יענקי איז געלערנט די גמרא מסכת תענית? תענית, אנפאנג תענית, איז אים, ס'דארף זיין. צו מיר קומט עטץ? גיי גיי צו א מענטש וואס רעדט ניבול פה. א מענטש עסט נבילות וטריפות, ער איז הונגעריג. א מענטשן האב איך געגאנגען טוען א גראבע עבירה, ער איז הונגעריג. וואס האסטו פון רעדן? וואס האסטו פון רעדן? דו האסט דאך גארנישט פון דעם. איינער גע'גנב'עט? האט א נסיון ער דארף געלט ער דארף באצאלן פאר זיין רענט איך ווייס נישט וואס האט נישט קיין געלט וואס האסטו פאר א גוט יאר פאר אן עף נאכאמאל און נאכאמאל וואס וואס געינסטו פון דעם געוואלדיג געשריגן איז נאר אז דו מיינסט אז דו גייסט זיין א קאל דוד א רייסער א ריפער א קנאקער ווייל דו האסט געזען ווען דו ביסט געווען א יונגער בחור אין ישיבה האסטו געזען עלטערע גרושים איך ווייס נישט וואס רעדן אזוי וואו דאס איז קאל זיי זעט אויס גוט אבער איך וועל דיר ניין זאגן ביסט בכלל נישט קאל, ביסט בכלל נישט פעסט, ביסט פעסט אין דער ערד. דאס איז עס. אויב קען איך דאס פועל'ן בעק האט זיך מיר שוין געלוינט די גאנצע זאך, די גאנצע ישיבה.